Hello Good morning vek u tho chiah a tho chiah tira uh nizan kan tlei var ti tih a Damian a tlei lo a ti nge niang e eng e kan sawi kha sentu tan ti mi ka ti ang ang deuh khan a awm a a lo nia tlei lo tawh tap tlei var-- Chap a chu chu ka lo sawi lawk tawh ah khan fuiin hianin tal hianin skin care routine kha rawn tih ka duh sia ka tho chhuak ang a ka mai ka la phih lo a ka mai te ka phing a ka skin care routine chu ka rawn hmang nawk nawk dawn rawn share ngei ngei chauh a duh bawk sia umm kan tho chhuak ang e awm.

Hmasa berah chuan ka hmai ka rawn phih dawn a, ka sunscreen hman a, ka face wash hman hi a rawh a, nakinah ka hman ho hi chu uluk deuhin ka rawn ti lang ang, a hriat pahin skin a la face wash ka rawn hmang dawn a ni.

hmai ka phih zo a chuan ka hmai ka phih zawh khanin skin a la tho hemi a face day cream hi ka rawn hmang leh dawn ni. Engmah a dang ka hmang vak lo a chhan chu ti hianin day cream ah hian SPF a awm nghal a, pawn ka chhuah dawn lo chuanin sunscreen pawh ka inhnawih belh kher tawh lo, pawn ka chhuah dawn chuan ka hnawih leh thin mahse. Uneven skin tone in neih chuan hei hmai leh nghawng keipawh ka nei ve deuh a in nghawng hi serum in hnawih te pawh hian ti tel vek zel ro ka hman hmawh theih lutuk a hei naute ka mutpui dawn te hian in hman hmawh deuh in ka hmai chauh hi ka ti thuak thuak thin a. Ka skin care routine chu a harsa lo tawp khatih zawng kha zing lamah chuan a ni ka hmui hi rep deuh thin avangin lip gloss ka hmang leh a kha zawng kha ka skin care routine zing lamah chuan.

ih bute te una school an kal tawh a tunah chuan damian a nen ziak kan awm a damian hi a la nuam loh a nizan khan tap tlaiva tha a mutte kan kham lo em em a ih mahse ka rawn sawi tawh ang khan kan skin care routine kan rawn drop dawn ni vawiinah chuan-- A hmasa ber ah chuan Keimas morning skincare routine ka rawn tih zawh tawh kha. Tunah chuan Damian-a te skincare routine zing lamah ahh zingah hianin a ih thawh vek leh hianin an hmai hi kan phihfai ta. A u te pawh hei ang tho hian ka ti a ni. Sunscreen hi ka hman tir a, facial cream ahh Damian-a hi chu a pianhlim atanga ih. Thlahruk thleng kha chu facial cream pangai note hman hi hmang a. Mahse thlahruk kan tin atang hianin sunscreen ka hman tir thin a. Tuna ka hman thin hi ka rawn faksa tliah lo a ni. A vai hianin ih kar hmasa hmasa leh a ka dawn tawh a nia. Kar hnih vel kan vun a ka test phawt a chumi hnu a rawn fak chauh tur ka nia. Chuvangin hawn tawh vek a ni dawn a. Ih a bawm. Ih ka unboxing lai ka rawn ti dawn lo chhan chu ka hawng vek tawh ka hman vek tawh ania hei hi sunscreen hi tha em em a a tlawm lutuk a hei zahnih sawm thum man chauh ania skinella sunscreen ih englo chemical awm miah lo SPF twenty five lo hei hi damian a hmai ah-- Kan hmang a, a utea pawk a hmang tho. Sunscreen hi pawimawlh tuk naupang phei chu nisa an kal nasa sia hei hetih hi nia, hmana nuam lutuk a puitling pawn puitling te nena hman vek thei a ni product then tam zawk hi. Chuan sinela ho hianin vit c set hi vit c hi chi hrang hrang an nei a ni. Chuanin tuna ka dawn ho bik hi vit c rawh a bawmin ka rawn ti lang dawn a. Hei hi tha ka ti lut tuk a, an vitsi ho hi hmai mawm leh hmai ro tan a hman kawp theih ve ve combination skin ah pawh hman vek theih ang kha a ni ta. Chuan ih engti nge a mawm lova a beh lo bawk a hman a nuam vun ti hnawng. thep ang kha a ni ta. Chu chu harsh chemical engmah a awm lo a ni an product ho ah hian hemi bik hi chu ih thei orange leh lemon atanga siam a nia thei rim a nam chiah chiah ka hei ti hian box in a awm a a box te hi mawi lutuk a hei hi a man hi ka en a sang khat za thum sawmpakawm ang chauh a ni a chhung a awm ho chu ka hmang tawh ang erawh aw. Zinga ka face wash hman kha a chhunga awm a mi hi nia hei face wash te kha hman a nuam lutuk a hei kuta mahni a tih tawp tawp ai chuanin hei hi a lo hygiene deuh zawk ka ti mai dawn ni kut tin te bai phei a a rim te lah hi fresh si a hei hei hi nia a face wash chhawm a chuan serum a chhawm bawk a vitsy serum face serum a nia Chuan hemi leh day cream hi a chhawm a, a chhungah hian day cream hi SPF fifteen a ni a, inchhung a awm mai mai nan chuan a tawk viau bawk a ni. Chuan sheet marks hi vun ro tana tha zual bik em em a vun te ti hnawnga sheet marks hi tel bawk a ni. Heng zawng hi a chhungah hian a awm a, chuan hei Victory night cream hi a hran pain min rawn pe tel bawk a, hei hi za thum sawm sarih panga man a intia a, a Victory day cream leh night cream hi a that dan a inang a, chuan hei skin care enthusiast ka nilo a rawn sawi vak dawnin ih hei. ka hre lem lo a nih heliang ang lampang mahse skin care hi chu keima hmaiah hian ka test chhin hian a tha tur hi chu kar hnih khat ah hian a rawn lang nghal a vun a tik glow lutuk a in hmu thei ang ka hmai vun hi a ti glow tup kha ho kha a ni ta a ni chuanin body yogurt hi a awm leh a hei hi puitling tang naupang zawng zawng hman vek theihna pomegranate flavour a nia flavour hrang hrang an nei bawk a ni a rimtui lutuk a body yogurt hi tiang-- Lotion angin a hman tawp theih, body yogurt tih vang khanin chutianga eng emaw teh chiam a ni lo a, inbual zawh a hman tawp theih remtui lutuk hei. Naute te nen Damian-a hi, Damian-a te vunah hianin ka hmang a, kei chuan a inṭha ka tia a nih. Bakah hei thlairah oh theirah atanga siam a nih vang hian ka ngaisang ve hrim hrim a hetiang hi chu chuan an sahbawn te hi buaite te unau sahbawn pakhat chu ka hawn tawh avangin ka rawn hawng tawh lo ang a hei hi chu ka la hawng lo a hei ah naupang pawn hman vek theih kha ni zel a nih chu hengte pawh hi buaite te mital la lutuk a. An ei chak dawn tlat a, chuvakna ka la kheh phal lo a, kan rawn kheh chhin hrim hrim a, amah hrim hrim a hi cute lut tuk a, mit a la tawp, an rawn haw hunah bual nan ka hmang ang a, mahse an naute te an dam lo avang leh an lo vang hianin ka rawn ti vak ngam lo a, video hi ka rawn siam hman lo a, hei uluk deuhin an hmang lai te kha ka ti lang ang ka tia mahse Damian-a tlei lo lutuk a ka ti. Hei a mawi bawk sia, rimtui bawk si chuanin hei bakah hian ka rawn fak. Aww hei ka lo hman tawh vang khanin bathroom ami ka va la leh a, hei ti hian scrub-a chu a awm a, hei a a khawng tha reuh lutuk a nih chu, helam pang hi soap-a a ni ta. i strawberry lek tih ang vun khatia ang hrim hrim ah leh vun a ti mam a ti glow a nih chu hei hian ka kut leh ke ka taksa ah ka hmang chhuak vek a hei hi in buai lai in a lo ber a thla khat ah vawi hnih thum hman in awii lem ka thlan damian an ka hnung ah ka dah ang a ti hian umm. Ka rawn in facial dawn a ni. Facial kit hi a sachet sachet ang lo hianin umm duh chuanin a bawm theuh pawn a awm a. Hei a handy reuh lutuk a. Ih facial ti tura ba umm chhang chhiat phei chuanin bazar han kal vang vang te parlour kal vang vang te hi peih awm lo thin a. A man dan ka rawn tarlang nghal dawn a. Hemi a chhunga awm chu facial cleanser a awm a, face scrub, face serum, Massage cream, face mask, hydrating gel leh sunscreen hi SPF thirty a awm nghal vek a ni. Hei hetiang lo hian a bur ang chuan a awm ka ti chu a chuang ka rawn hmang dawn a hman dan tur te khen lo hriat theih nan chuan aw. Hei ti hian a awm a ni. Hman dan tur hi uluk deuhin step one atang tah hian a awm a, chuan step one ah chuanin facial cleanser ka hmang ang a. Umm hei ka lo vuah ve a, cleanser kha ka hawng tawh a, ka hmang ang a hei hi. Ti hian uluk deuhin ka tat rual ang a, ka hmai ka va phih dawn a ni, hmai phih pangai ang khan. Hmai ka va phih lawk ang heti hian. uluk deuhin umm ka hmai ka va phih zo a tah hian no leh rawmawl hi ohh a hrukna hi ka inchhawp a chuan next step ah chuanin face scrub kha kan hmang dawn a ni umm tihian face scrub kha ka hawng a hmai kha hruk a huh deuh hlek loh chuanin hman a har deuh mai thei hruhhulh over lohin a naute ka paw box sia duh aiin-- A har deuh a. Face scrub ti hian.
A inziak vek a ni. Hetah hianin face scrub hman dan tur pawh three to five minutes vel ti hian kan massage ang a.
Minute thum vel ka massage hnuah khan tiang ka hru reh a, chuan step three naah hi chuan face serum hi ka hmang anga massage vel pawh engmah a ngailo a. Ka chiah tawp anga in absorb a chhunga a luh kha ka nghak dawn a ni. Umm tikhan kei serum hi ka hmaiah hian pian ka chiah anga minute nga vel ka nghak dawn a ni. Awle nihna step three na kha nit nga vel ka chhiat dawn ni chuan step four na hi tunah serum kha sil kher hmai phih kher a ngai hran lo ka phih kher dawn lo kei pawh ti hianin ka in absorb tir tawp a hemi chungah hianin facial massage --

Massage na khanin facial cream khan ka massage kual vek tawh a tunah chuan step five na hi hei hi ihh pack a nia face pack lian minute sawm panga vel ka cheh ang a chuan minute sawm panga vela tlin hnuah a ro hnuah phih leh tawp tur a ni. Tihian fifteen minutes ka nghak leh ang a chuan ka phih zawh a ka lo lang leh ang aw minute sawm panga a ni tawh a ka timer set a ri tawh helam hei a la ro mang lo a chhan chu duh aiin ka lo ti hneh hlawm a. A bur hi hrim hrimah hei hi za sawmriat man chauh a nia. Vawi thum vel hman theih ka ring a, vawi khata ka hmang chauh vek hlawm a, hei hi lam chu ro deuh tawh a, ka lo rin lo lutuk a, a tlawm bawk si a, a tha hle mai e, chuan va phih reh lawk ang. Awle step seven ah chuanin hydrating gel a nih a tle sep sep ang rawh ka ti lang ang a mawi lutuk hydrating. A mawi tawp hi tle sep sep mai. Minute nga a ni tawh a, ka hru reh dawn. Chuan a last step ah chuan sunscreen SPF thirty hi ka lo apply tawp ang. Ka duh a, a inut tam vek a, ka hmang zo lak loh se a ka ui. A hlawk khawp mai hei dawr vela tih tirah ah sum tam deuh si anai chuan za sawmriat man khanin vui thum tih vela daih daih a nia hei. Kan zo e facial chu tikhan inah ka ti zo ve de. Facial kan rawn ti zauh a, giveaway kha a dawngtu kha pheikhawk hi ka la thawn lova hei ka pack mek a, a address min rawn pe vek tawh a mahse ka lo la thawn lo a. Chuan tua mang e. Chuanin ngaw rawh. In englo ka bedspread leh lukham rawn zawrh kha ka video hmasa mi kha link hi tah ka rawn dang a ka hralh tawh a heti laia green pakhat hi. A la awm a, pathum hi lukham pawh hi pahnih ka hralh tawh a, pahnih la awm duh dawihnawm chuan ka video hmasa link ka dang a, tah khan description ah ka phone number te ka dah in lo en dawn nia. Ka facial chuan ka hmai chi a tih ang lo, ti fresh tawp. Khua a lum si a, Damian-a nen kan inkawm a hei. A toys ai chuanin ka makeup bawm te hi a khalh duh zawk a. A u ten lo haw tep tawh bawk a, Darhnih a ri tawh a. An rawn haw hunah hian kan inbual fai anga mut kan hmu bak leh a, kan routine chu a ngai ngaiin ni tin hian ang reng a.

Anti thei le taka khau ni. Tele boy pu yan ron ho to a an body yogurt hi kan in bua zo kan mang don ani sunscreen nen hian lem lo kal teu lo kal teu in kut do ro in kut do ro le bana hnoi tur rim tui em han hnem teu
Nge in tia ka lo hnaih ang.
Nga la aw. Arim tui an ti hle ni an ni pawh in hei. In an school bang hi kan in bual thin a ti hian. Khawlai ah zong zong khawlai ah ngei hnawih nana. Khawlai ah ngei hnawih nana.
Arim tui ti rawh eng rim nge nam.

Leh leh zan a ni leh der tawh a, tunah hian zan dariat a ri dawn tawh a, vawiin chu thil tih tur ka neih teuh avangin skin care video ngawr ngawr kha ka rawn ti a, tunah hian ka inbual dawn a, ka inbual hmain Aw ka inbual zawh a, ka night time routine ka rawn ti lang leh ang a, tlem teh thil ka rawn sawi ang a, tichuan vawiin atan kan ka vlog chu kan ti tawp dawn a nia. Inbual phawt anga ka lo lang leh ang.

Olet ka in bual zo a ka hmai ka phih zo tawh a ka ka night time routine chu ka hmai ah hian in toner ka nei ang ang kha ka hnawih zo a hemi hi-- Skin a la tho. Vit C Setami kha serum hi ka hmaiah ka hnawih dawn a ni ti hian. Chuan hemi zawh ah hian a night cream hi ka hmang leh dawn ni. Night cream hi vun ro te, vun sensitive, vun mawm te pawn oily skin leh Ka nen pawn a hman vek thei a nia, a beh lova, a mawm bawk lo a, hman a nuam lutuk a, hun hi a ti hlawng dep a ni. Chuan khatih zawng kha ka skin care routine tun lai bik kar hnih chhunga ka lo hman a nia, a results hi tha ka ti em em a, hei kar hmasa a bawlpawng lian deuh kha tuna han a zia nghal a ni. Chuan i. Ka duh leh zual na deuh chu he product hi mitin ban phak a ni. Tunlaiah Korean products man tau deuh deuh kan hmang a, khang a awm a tha tha ang kha a awm ve vek tho si a, harsh chemical engmah a awm lo bawk si. Hei naupang family pack ka ti mai, naute thleng a hman thei nu te nena inhman tawm vek thei ang kha a ni bawk a. Tleirawl vun la tuai tir tan phei chuanin ih chemical tel lo hman hi a tha a, makeup hmangaih lo tan phei chuan tleirawl te te mahni thawh chhuah la nei lo tan phei chuanin ka suggest over a ni. Tleirawl kher lo pawh makeup hmang chin tan pawn hei Vitsy se kei pawh makeup ka hmang nasa em em a, ka vun hi a ti glow a, a ti nung phei chuan ka ke hi ka rawn hmuh dawn cheu ni ni chin khan ka scrub a, ka ke te hi rawn glow set set mak la tur aw. Hei nichina ka inbual pa ka scrub kha nia hmul hi ka ngai em em a chuvangin ih ka hmul hi keimah in ka lo epilator in ka ti reh vek a chumi zawh hnuah ka scrub hei a chhunga ih hmul to chhuak thei lo an tih ang zawng zawng te kha a chhuak vek a ti mam vek a ni tha bawk si tlawm si ang kha. Khatih zawng kha ka skin care routine rawn tih lan thei chu ni a, tichuanin anmahni an products hi in lei ve duh chuanin an account Instagram account link hi description ah leh comment ah hian ka rawn dah ve ve a, chu chu link ah hian in lut anga Instagram an account ah khan in lo va follow ve anga tichuan in lei duh chuan in lo va be dawn a nia. Khaw hrang hrang an thawn thei vek a, India ah chhung hrim hrim chu shipping Mizoram pawn te pawh an. Thawn thei vet bawk a ni, in lo va dawr ve theuh dawn a nia. Ka video te min lo en sak thin a, ka channel min subscribe tu te chungah in zavain lawm thu ka rawn sawi nawn leh a. Khawngaih takin min la subscribe lo chuanin min lo subscribe ula, story story time number two part two na ka rawn nei dawn tawh bawk a ni, ka rawn nei hnai tawh a, chuvang chuanin. Bell button te kha in lo hmet ang a, notification ka rawn ak ve leh in dawn theih nan. Tichuanin comment hmasa sak kha nikin ah surprise ahh engti nge give away ka rawn nei thut thut dawn a ni. Chuvang chuanin comment te kha in lo kawmin ang a, min lo like sak theuh bawk ang a, a theih theih in min in thian te min lo subscribe tur ten in lo tia ang a, a link te min lo share sak ve thin dawn a nia. Ka lawm e, bye bye u, muttui mangtha vek u le.